Salowmaleýkim ildeşler, mähriban watandaşlar! Ýaýlymda akyl giňişli kitaphana ulgamy bilen telebäsleşiginiň final duşuşygy mähriban watandaşlar siziň bilen. Hormatly adamlar, mähriban eminler, wekiller! Ählijaňyzy akyl giňişligi telebäsleşiginiň studiýasynda hoş gördük. Häzirki pursatda bilşimiz ýaly final duşuşygyna Tutuş bir möwsümiň dowamynda mähriban watandaşlar ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan, Aşgabat şäherinden kitaphana ulgamynda zähmet çekýän hünärmenler, kitaphanaçylar bäsleşdiler. Gezekli-gezegine tapgyrma-tapgyr bäsleşikleriň dowamynda ýeňen topar öňe hatara geçmek bilen, bu gün final duşuşyga Balkan welaýatynyň topary, Daşoguz welaýatynyň topary birinji, ikinji orun almak ugrunda häzir bäsleşer. Bäsleşigimiziň umumy möwsümi boýunça üçünji ornuň eýeleri eýýäm bar. Lebap welaýatynyň topary gutlaýar. Daşoguz welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar, toparyň düzümi, Rahymberdi Maksudow, Kyýas Mätiýew, Aýjeren Mamedowa, Leýla Rejepowa, Leýla Suhanowa, Yhlas Saparow toparbaşy. Yhlas hoş gördük. Üstünlik size ýar bolsun. Siziň garşydaş toparyňyza Balkan welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi Durdygül Durdyýewa. Aýgözel Işangulyýewa, Gurbansoltan Ataýewa, Bibisara Begjanowa, Güljahan Annalyýewa hem-de toparbaşy Maýa Mämmedowa bar. Maýa Osmanow, üstünlik size hem ýar bolsun! Mähriban watandaşlar, toparlar meýdançada. Iki topara hem üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Köp sag boluň. Hormatly toparlar, ikiňize hem deň derejede üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Elbetde, Yhlas, Maýa, Ýene bir ýola studiýamyzda her biriňizi öz ornuňyzda görýänligimize örän şat. Ikiňize hem deň derejede bir üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden, öz ýanymdan arzuw edýän. Indi hormatly myhmanlarymyza geçýäs. Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginden hormatly wekil Kümüş Atakişiýewa bar. Kümüş dogan gezek sizden toparlary gutlap berseňiz. Salam mähriban myhmanlar, kärdeşler hem-de şu bäsleşige gatnaşýanlar. Siziň ähliňizi şu bäsleşigiň jemleýji tapgyry bilen gyzgyn gutlaýan hem-de Balkan welaýatyndan hem-de Daşoguz welaýatyndan gatnaşýan wekillere şu bäsleşikde üstünlik arzuw edýän. Mähriban Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen medeniýet ulgamynda hem beýik ösüşler, özgerişler bolup geçýär. Medeniýet ulgamynyň aýrylmaz bir bölegi bolan kitaphanalarda-da beýik işlere badalga berilýär. Bizi şu eşretli zamanada ýaşadýan, şeýle işlemäge, ýaşamaga, döretmäge uly şertler, mümkinçilikler, şertler döredýän mähriban Arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan Işleri mundanm ýanada rowaç alsyn. Köp sag boluň.
Duşman. Üstünlik ýar bolsun. Elbetde ine bütinleý möwsümiň dowamynda siziň bilenem köp işler geçirdik. Elbetde toparlary saýlamakda, toparlara bir sowallar bilen üpjün etmekde hem-de bir has ökde toparlary bir öňe saýlamakda eminler bilen bilelikde bir agzybirlikde şu derejä häzirki pursatda final duşuşyga geldik. Elbetde, bu duşuşyklary hemaýatkärlik eden Röwşen aýakgaplary hut kärhanasy bar. Elbetde, ondan-da wekil Hanow Ýagmyr bar. Ýagmyr, uly hormat bilen gezek sizden. Eziz watandaşlar, mähriban ýaşlar! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda Eziz Arkadagymyzyň çäksiz tagallalary bilen ýurdumyzda dürli ugurlarda ägirt uly sepgitler, ösüşler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary bilen ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek bilen ýurdumyzda döwlet goldawynyň gerimini giňeltmek, milli ykdysadyýetiň hususyýetçilik böleginiň netijelerini artdyrmak boýunça örän oňaýly şertler döredildi. Köp sag boluň!
Şeýle mümkinçilikleri döredip beren Gahryman Mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp barýan beýik tutumly işleriniň mundan beýläk hem uly rowaçlyklara beslenmegini arzuw etýän. Köp sag bol.
Soganlama girişip bilýäs. Girişip bilýäs. Başlamaly. Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl ýeňişli, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň final duşuşygyna häzir başlaýarys. Gatnaşyjy taraplar, Daşoguz welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar hem-de Balkan welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar hasap, görşümiz ýaly, nol, nol, dogry jogap üçin beriljek utuk, bir utuk. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Sowalnamanyň ilkinjisi. Maýa, Yhlas, taýýarmysyňyz? Taýýar.
Taýýar?
Taýýar. Taýýar. Üstünlik hemraňyz bolsun! Sowal. Sowal tapgyryň göwrümi bar, gerek bolsa belläp alyň. Dünýäniň meşhur gündogarşynas alymlary öz işlerinde orta asyrlar döwründe gadymy medeniýetli ýurt, medeniýetiň özboluşly, welaýat höwürtgesi, Orta Aziýanyň Müsüri diýip, haýsy gadymy musulman döwletine ýokary baha beripdirler? Wagt gitdi. Dowam edýäs wagty.

Sowala özüm jogap berýän. Diňleýän yhlas. Biziň pikirimizçe Gadymy Merw diýip pikir edýän. Gadymy Merw. Hawa.
Bu siziň jogabyňyz.
Hawa. Kabul edýän.
Kabul. Maýa, gadymy Merwi aýtmak üçin şeýle howlukdyňyzmy? Ýok.
Onda garaşýar. Maýa siz bilen ylalaşanok. Yhlas. Netije, men hem ylalaşamok. Siz Folstard aldyňyz. Häzir şert boýunça girişeris. Emma jogap bermäge şu minutda mümkinçilik döredýäs. Maýa kim jogap berer? Bu sowala özüm jogap bermekçi. Diňleýän Maýa.
Synanşaýyn.
Synanşyn. Meniň pikirimçe, gadymy Horezm döwletimikä diýip pikir edýän. Gutarnyşaňyz?
Gutarnykly jogap. Kabul edýän.
netije Mähriban watandaşlar, akyl geňeşligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň jemleýji Duşuşygynyň ilkinji utugy Maýa sizde. Berekella! Bir nol! Köp sag boluň! A häzir indiki sowal tapgyra geçmezden biz käbir şertleri ýerine ýetirmeli bolýas. Maýa ara geçirimlidi öň. Yhlas näme diýýär? Yhlas, düzgünnama laýyklykda alyp baryjynyň degişli hereketi bilen dowam eder diýýär. Men gönden göni çykarmazdan ilki size ýüzlenmek isleýän. Folstart alan topar agzasyny aýyrýasmy ýa? Ýok, galaýsyn.
Ha? Galaýsyn.
Galaýsyn. Adyýerlikde dowam edýär. Berekella, gutly bolsun. Dol düzgünde dowam edersiňiz. Sowal. Irden ýalta ýatar. Guşluk han ýatar. Günortan daýhan ýatar. Öýlän nadan ýatar. Ikindin ara işi gaýdan ýatar. Agşam kim ýatar? Wagt gider. Billä bilter.
Çopan gije uklanak. Çopan goýunmak. Çopan uklanak. Dur, dur.
Diňleýän, kim jogap berer? A.
Bu soraga biziň toparymyzdan Güljahan jogap. Biziň toparymyzyň pikiriçe bu sowalyň jogaby agşam adam ýatarmyka diýip. Gutaryp çagyň.
Hawa.
Kabul. Netije, elbetde, ýalňyş. Galan wagtyňyzy ulanjakmysyňyz, Yhlas? Ulanýas.
Dowam edýäs.
Ýarana turýar. Bolýar. Bolýar.
Leýlaňyzy aýdyp ýöriň.
Diňleýän Yhlas. Biziň toparymyzdan bu sowala Leýla jogap berýär. Leýla.
Şu siziň öňde okan tekstiňiz boýunça alanymyzda gündiz zähmet çekip ýadan adam giçde uklar. Netije näme? Ýadan adam. Kabul edýän. Agşam ýadan ýatar diýip. Ýadan adam ýatar. Netije? Hasap, deňe deň, berekella. Ýadan ýatar. Berekella. Dowam edýär. Köp sag boluň. Hasap, deňe deň. Sowal. Iki müň on birinji ýylda Türkiýäniň Ankara şäherinde Türkmenistan seýilgähi döredildi. Şol seýilgähde haýsy türkmen nusgawy şahyrynyň heýkeli dikeldildi? Ol sungat eserini kim döretdi? Wagt gitdi. Maýa. Soraga biziň toparymyzdan Durdygül jogap berýär. Durdygül diňleýän.
Iki müň on birinji ýylda Türkiýe Respublikasynda şol seýilgähde Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi dikeldildi, onuňam heý şol nemäni Magtymguly Pyragynyň heýkelini nemeden ýasan adamam Sargyt Babaýew. Kabul edýän. Birinji sekund. Häzirem ýalňyş bolsa yhlas galynar öýdemok. Durdugul. Emma netijäni aýtmaly barybir. Netije. Mähriban watandaşlar. Düzgünnamanyň 3-3 bölümine laýyklykda Toparlar indiki dogry jogap üçin hem bir utuk alarsyňyz. Jogap dogry. Berekella. Sag boluň. Magtymguly Pyragynyň heýkeli dikeldildi. Ony görnükli ussat heýkeltaraş, Türkmenistanyň halk suratkeşi Saragyt Babaýew sowal. Ýylanlaryň beden gurluşy, hereket aýratynlygy, gowunyň, ýagny hamynyň çalşylmagy haýran galdyrýar. Eýsem, ýylanyň yrgyndygyny duýgurlygy güýçlümika ýa-da ses eşitmek duýgurlygy güýçlümika? Wagt ýetdi. Haýsyny diýseňizem düşündirip berersiňiz, Maýa? Topardan özüm jogap bermek synanşaýyn. Dogry edýäňiz. Meň pikirimçe, ýylanlaryň Gulagy ýok, ýagny eşdis ukyby ýokmyka diýip pikir edýän. Diýmek? Diýmek, olar diňe yrgyldyny duýýar. Kabul edýän.
Ýagny duýgurlygy güýçli.
Kabul edýän Maýa.
Netije? Maýa, Tertibi bozýaň. Tertip boýunça men yhlasdan garaşdym dogry jogap. Siziňki dogry. Berekella. 3 1 Sag boluň. Eger garşydaş toparyňyz altynjy utuga barsa, bu jemleýji duşuşyk jemlener. Ünsden düşürmäň. Dowam edýäs. Sowal. Çagalykda iň gowy görýän aýtgymyz, goşgymyz nämedi? Hä? Arzygülmi? Kowalady Arzygül, böküp gitdi pişejek, janda duran gatygy döküp gitdi pişejek. Kimiň goşgusy diýäýjekdim, ýöne sowal mundan duranok. Aglama gurjak, seni eý görjek. tikip täzeje köýnek geýdirjek. Bu köpimiziň çagalykdan bilýän goşgymyz. Onuň yzyny dowam etmeli. Bu meşhur goşgynyň ýazary kim? Ine gyzykly ýeri. Wagt gitdi. Hiç kim pikir etmedi şony. Emma Maýa pikir etdi. Bu soragyň jogabyny özüm berjek bolaýyn. Aglama gurjak seni eý görjek tikip Täzeje köýnek geýdirjek.
Onsoň bileje, ýöräp çalaja, gideris baga biz gezelenje. Berekella, ýazary.
Takyk bilemok-da, ýazaryny. Şeýle pikirim ba, eger çagalaryň goşgusy bolsa, belki Halyl Kulyýewdir diýip pikir edýän. Ýöne Mämmet Seýidowam bolmagy mümkin.
Kabul. Ýa-da netije Wagt bermedik şerti bilen hlas jogap berdirjek. Bizden rahim. Takyk jogap berin.
Aglama gurjak, seni eý görjek, tikip täzeje köýnek geýdirjek. Onsoň bileje ýöräp çalaja gideris baga biz gezelenje. Ony Maýa da aýtdy. Aýtmadyk ýerini aýdynny. Biziň pikirimizçe Kaýum Taňryguly. Kaýum Taňrygulyýew.
Häzir olam däl bolsa onda men utugy ýene Maýa bererin. Çünki siz diňe şony gaýtaladyňyz. Kabul. Elbetde. Dört bir. Berekella. Köp sag boluň. Goşgynyň ýazary Atajan Tagan. Ine-de dogry jogap. Indi dowam edýäs sowal. Juda aňsat sowal, meň pikirimçe. Dünýäde iň uly dag däl, derýa haýsy? Wagt gitdi. Berekella Yhlas. Kim? Biziň toparymyzdan Kyýas jogap berýär. Sowalyň jogaby Nil derýa. Hä? Nil derýasy. Nil derýasy. Bu gutarnykçy oňat.
Ha? Nil der.
Ünsem Nil derýasy.
kabul edýän.
Netije ýalňyş. Galan wagtda ulanyp bilersiňiz. Ulanýaňyzmy ýa jogap berýäňiz? Jogap berýäňmi, ulanýaňyzmy? Maýa derrew aýdyň. Maýa kim jogap jogap berýäňiz? Hawa. Yşky ýakyň onda. Siz hem 10 sekuntda ýakdyňyz. Amazonka derýasy. Doly aýdyň. Amerikada ýerleşýän Amazonka derýasy. Kabul edýän.
Nol sekuntda jogap berdiňiz-ä. Düzgünnama laýyklykda beýle ýagdaýda hem alyp baryjynyň degişli hereketi bile dowam eder. Men degişli hereketimi häzir etjek. Emma netijäni çykaralyň. Netije, bäş bir. Berekella. Köp sag boluň. Indi Maýa size ýüzlenýän. Näme diýýäs, azaldýasmy? Elbetde dostluk duşuşygy. Güýçli utar, dowam edeliň.
Doly düzümli. Köp sag boluň. Sowal. Ir döwürlerde. Bir galadan beýleki bir gala ýa-da goňşy oba gyssagly habar ýollananda, ýörite habarçy adamlar iberilipdir. Şol habarçy näme diýlip atlandyrylypdyr? Wagt gitdi. Diňleýän. Kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan bu sowala Durdygül jogap berýär. Durdygül.
Şu sowalyň jogaby Dadygöý bolmaly.
Kabul edýän. Goý.
Dady goý. Näme manyny berýär? Dadymyzy ýetirýän manyda. Dadyňy ýetirýär.
Hawa.
Ynandyryjylykly.

Aklas aýalyňyz diýe.
Şeýle pikir boldy, belki çapar bolmagam mümkin diýip. A, Menem şoňa garaşdym, hawa onuň.
Ýöne Dadygöý has gadym hemem galalar arasy bolanda eýýäm Dadygöý bolýar. Dadyňa ýetiş. Hawa, dadyňa ýetişýän manyda. Planyň aladasy bar, ylgap habar edeweriň. Dadyna ýetişeweriň.
Hawa. Sebäbi çapar bolanda ol Başga hilem bolup bilýärda patyşalygyň çapary bolýa ilçi ýalak manyda gidýä a bärde edil iki oba ýada iki gala manysynda bolanda eýýäm başgarak bolýa aslynda ol sözler manydaş sözler kän çapar ilçi ozan dadygöý hemmesem şo many berip dur.
Netije Mähriban watandaşlar akyl geňeşler kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz Dowam edýär. Näme üçin dowam edýär? Diňe sowgatlary gowşurmak üçin. Mähriban watandaşlar, akyl ýygnsa, kitaphalyň gomünden artyk telebäsden sömürip, bu möwsümi jemlendi. Alty bir hasaby bilen, görşüňiz ýaly, Balkan welaýatynyň topary Daşoguz welaýatynyň toparyndan üstün çykmagy başardy. Bu ýöne, bu günki gün hemmesi ýeňiji, Lebap welaýatynyň topary, Daşoguz welaýatynyň topary hem-de Balkan welaýatynyň topary. Ýeňijiler gutlaýar! Berekella! Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, Akyl ýeňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň möwsümi jemlendi. Ýaňy bäsleşigiň barşynda-da gördüňiz, çünki-de umuman möwsüm boýunça bäsleşigiň ýeňijilerine, üçünji, ikinji, birinji ornuň eýelerine guramaçy taraplardan diplomlar, şeýle-de Röwşen aýakgaplaryň hut kärhanasynyň taýýarlan gymmatbaha sowgatlaryny häzir gowşurýar. Uly hormat bilen, bu bäsleşigiň, ýagny Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Röwşen aýakgaplaryň hut kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanyp, ýaýlyma ýetirilen Akyl ýygyçlygy kitaphana ulgamy bilen açyk telebäsleşiginiň möwsüm boýunça bu ýylyň üçünji ornunyň eýeleri mähriban watandaşlar, ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň topary, toparyň düzümi, Gülseren Muhammedowa. Gutly bolsun. Akjemal Aşyrowa. Aýdogdy Pirgulyýew. Maýsa Saparowa. Laçyn Myradowa Mähriban watandaşlar topary ýeňişe alyp gelen toparyň toparbaşysy Aksögül Şamuhammedowa gutlaýarys. Mähriban watandaşlar, Akyl ýeňişli kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň umumy ýyl boýunça ikinji ornuň eýeleri

Leýla Rejepowa hem-de topary ýeňişe alyp gelen toparyň toparbaşysy Yhlas Saparow bar. Yhlas, gutlaýarys! Üstünlik ýar bolsun! Köp sag boluň! Mähriban watandaşlar, Akyl ýeňişleri, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň bu ýylyň ýeňijileri, birinji ornuň eýeleri Balkan welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi, Durdygül Durdyýewa, Aýgözel Işangulyýewa, Gurbansoltan Ataýewa. Bibisara Begijanowa. Güljahan Annalyýewa. Mähriban watandaşlar, Balkan welaýat kitaphanalarynyň toparyny ýeňişe alyp gelen toparyň toparbaşysy Maýa Mamedowa gutlaýarys. Köp sag boluň! Toparlar üstünlik ýar bolsun durmuşda işde diňe üstünlik size ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Mähriban watandaşlar Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy hem-de Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasynda bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilen Akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz Ine bu ýeňijiler bilen jemlendi. Mähriban watandaşlar, şeýle mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Arkadagymyza janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il, ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläk-de has-da rowaç almagyny arzuw edýär. Mähriban watandaşlar, ýeňiş gazanan toparlary tüýs ýürekden gutlaýarys. Üstünlik ýar bolsun! Mähriban watandaşlar, size hem dünýä utulyny arzuw edýäs. Elbetde, täze möwsümde, täze gepleşiklerimizde, täze sanlarynda ýa görüşýänçäk. hem-de Mähriban Watandaşlar häzirlikçe akyl ýygnaşygyny mekdep okuwçylaryndan atly telebäsleşigimiz dowam edýär. Sanjy wagtlardan akyl ýygnaşygy talyp ýaşlar bilen hem başga-da bularyň ählisinde siziň bilen didarlaşmaga garaşýar. Mähriban Watandaşlar, iň ýagşy arzuwlar bilen, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Röwşen aýakgaplar hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýatyrylan Akyl ýygnaşyklary kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň möwsümini umumy jemleýär.